Katy Lai General a zomi vialte nan za kan tlaih hna. Zarhkhat chung thawngpang thar, a reltu suimen, thawngpang thar tlangpi, Mizoram Governor Pu Vawkom Purusothaman Lawngtlai a lut. Ianglai Association General Conference voi kul ruknak cu tluang tein ngeih khawh a si. Lawngtlai khuapi chung zalampi tuah ṭhatnak caah tangka sing kul le sarih ruah khan a si. Atu ah thawngpang thar fiangfai deuh in London King College in PhD scholar pakhat nih a Ladyshim in office a ṭawl. February ni hleiriat i Lawngtlai a rak phan cangmi Smitana Saikia PhD scholar King's College London in a rami nih February ni kul le nili ah khan Lai Autonomous District Council zungpi Lawngtlai i Laica a tawlreltu Lai Autonomous District Board of School Education Department a ṭawl i hi department zung nawlngeitu hna a hmuhton hna. A chimnak ah nungak Smitana Saikia nih hin ka honnak sullam cu North East India State pahnih, Assam le Mizoram chung i Autonomous District Council pakhat le pakhat karlak cawnfian a si tiah a chim. LADBASE zung nawlngeitu a hmuhtonnak ah hin nungak Smitana Saikia nih cun zeitindah hiti tluk i nan miphun, nan miphun holh hmangtu nan tlawm ko ṭung i Lower Primary School ah Mizo media in cawnnak nan kalpi khawh ne? Ka khuaruah a har ngai tiah biahalnak a tuah. LADC umtuphung a rianṭuan le a politics kalphung a cawngfiang ding i a rami nungak hi LADBSE zungbawi Pu Ze Za Hlir nih Laica tangkhat in tangriat cauk a lakka in a rak pekchanh ti bia hna hi LNG nih kan theih. Hnawram ngei Ṭhat lo ruangah kan tuufa caah rosung rotak awk kan ngei lai lo ti ṭihnung ngaite a si tiah Pu Ei Cu Chuan Um nih a ti. Hi bia hi February ni kul le ni nga chun hnu ah amah zungzambari MJA Lawngtlai District member hmai ah a chimmi a si. Amah hmuhtung i a kalmi sinah hin Lai Autonomous District Council Executive Member in Charge Forest Department nih cun ṭhal caan a chuah cang ruangah khua a ro car i Khuati zong a lung thluahmah fawn caah meikang chuah a ṭihnung i ralring tein khua kan sak a herh. Cun zalam kam i thingphun mi tete hna kan humhak a herh i a hrawkhraltu siloin a kilvengtu si cio hna usih tiah a chim fawn. Lawngtlai District MJA member pawl nih hin an duhherhmi bia an ruah ve i harsatnak a simi an tunh mi hna cu a rak ngeihpiak hna leiah a si khawhnak in hmalak pehzulh a timh bia in EM nih hin a rak leh hna ti kha kan theih. Pu H. Chuanawm hi LADC Second Installment tang i Conductor Press Tour ngeih ding kong MJA pawl nih hin an chimpi an chimpi fawn i ṭha tein anih nih hin a rak ngeihpiak hna. LMG nih kan theih ning ah LADC Information and Publicity Department conductor press tour caah hin tangka singhnih le sang nga chiah a si ti a si. Central Iang le Association hruaitu thar nih charge an lak cang. February ni kul in ni hlei ruk chun hnu ah khan COALA Zungpi le Deshi Complex Lawngtlai ah Central Iang le Association hruaitu thar thimmi pawl nih hruaitu a si liomi sinin charge an lak. Hruaitu ṭhing hna hi President ah Pu El Zet Luang, Vice President ah Pu V Thang Zo, General Secretary ah Pu V Van Lian Hrin, Secretary ah Salai R La Hnim, Finance ah Pu C Lal Hmun Siam, Treasurer ah Pu F Lal Ro Thang an si i hruaitu thar ca i thimmi Pu Van Lian Hrin, President, Pu V Thang Zo, Vice President, Pu HCl Van Lalruatpui General Secretary, Pu JH Lalrindik Secretary, Pu LTZ Langva Finance Secretary, Pu F Lalrothang Treasurer te hna nih hruaitu sinak charge hi hruaitu ṭhing sinin an lak. Hi caan ahhin Pu LZ Tluang outgoing President nih tlingtlak lo bu i hruaitu a sinak zawn ah a ṭuanpi le nih ṭha tein an kilkamh ruangah lunglawmhnak bia a chim ti kha kan theih. Mizoram Governor Pu Vokam Purushottam an Lawngtlai a lut. February ni kul le ni sarih chun hlan ah khan Mizoram Mizoram Governor Vokam Purushottam cu Mara khualipi Saiha in Lai khualipi Lawngtlai a rak phan i amah lawmhnak i pumh Deputy Commissioner zungpi tual ah tuahser a si. Hi caan hi Lawngtlai District Additional DC Pu R. Lalsangluai nih a hruai i Governor conglawmhnak ah LADC Art and Culture Department nih Lai miphun lam pawhlaw tuah le conglai zonh an piah. Hi caan i bia a chimnak ah Governor nih cun non-governmental organization pawl rianṭuan sung hi fak tling a si. Literacy percentage ah Mizoram cu a sang ngai. Asinain hi lawng hi a za lo. Ramchung le ramleng ah rianṭuan kho a si dingin thiamnak ngeih a herh tiah a chim. Hi caan ah hin Lawngtlai khuapi chung State cozah department le LADC department phunphun officer hna leiah staff zeimawzah an i tel. A caan chung ah governor nih hin Lairam Motherless Home, LADC office complex, Thate-ar Battalion hmun thingkah le Lawngtlai Greater Water Supply Scheme rianṭuannak hmun chonhu hna a ṭhawl. Returning officer le polling officer pawl training pek an si. Lai Autonomous District Council huap chung Village Council somkua pathum i thimnak um ding caah returning officer le polling officer hna ca i ruatmi nih COA le Hall Lawngtlai Chi ah training an ngei i State Election Commissioner in Pu H. Darzik Secretary le Pu H. Lianzel Deputy Secretary nih cawnpiaknak hi an pek. Hi cawnpiaknak ah hin political party le candidates ca i model code of conduct palsualnak um khonak kongkau le thilpoi har dang tete hna chimlang an si. Rak phuan cang bantuk khan LADC chung Village Council thimnak hi March ni kul le ninga ah vote thlak a si lai i nu caah Village Council pakhat paoh ah seat pakhat hauh piak an si lai. Cun VC Trump kum thum a rak si tawnmi cu kum nga a si cang lai i Central cozah in tangka tam ngaite Village Council caah hin hnabeisei khawh a si cang lai. LADC cozah nih Mizoram Governor cung lawmhnak pum a ngei. February ni kul le ni riat zinglei khat le cheu ah khan Lai Autonomous District Council Conference Hall Lawngtlai ah LADC tlawng i a rami Mizoram Governor Pu Vokom Korosothaman cu District Council cozah nih a conglawmh i Amah lawmhnak thil pek ah Laithuam thil congnak angkeleng le puansiangva an pek chan. Hi caan i biachimtu pakhat Pu Hmun Hre Vice Chairman Planning Board nih LADC thawhkehnak sullam cu kan miphun le sinak rungveng hna seh ti ruahnak a um caah a si. Cun nawlngeihnak tam deuh pek kan herh kong le Autonomous District Council pawl caah six schedule amendment tuan ah tuah a si khawhnak lai lamnak kan kawlpiak a herh tiah Governor sinah hin a chim. Governor nih cun hi bia hi ṭha tein van ṭial ulaw a si khawhnak in lam ka rak dap lai tiah a chim. Hi caan hi LADC Chief Executive Member Pu V. Zir Sang nih a hruai i LADC Department phunphun zung aiawh in Governor hi pangpar pekchanh a si. Hall khat tein officer le LADC chung ṭuantu hna an kal ti kha LMG nih kan theih. Ianglai ah Association General Conference voi kul le ruknak cu tluang tein ngeih khawh a si. Hi kong hi LMG nih zarliam cia ah khan phuan ding a si nain relrem lonak a um ruangah kan program bantukin kan kal kho lo caah kan phuang kho lo i va ṭhuampi hmun i Wei le Civuipi rak ngeihmi cu Februar ni hleiriat in thawk a si hnuah Februar ni kul zan ah a ṭiak. Lamkal zathum renglo umnak Conferency khualian ah rak ruat a si bantukin Minister of State Mizoram Pu Si Ngun Lian Cung nih a hmanpi i hi ca nih bia a chimnak ah khualian nih cun kan ram a si bantukin a si khawhnak chungin Lairam hi kan humhak a herh cun Lai kan si bantukin Laiholh hi kan thiam a herh hleiah kan humhak zong a herh tukmi a si cang hna usih tiah a chim. Hi conference ah hin hruaitu thimnak a um hlei ah biaceih agenda hlei thum a dihlak in hnatlak a si. Cu hna lak i theihtlei ngai a simi cheukhat hna cu Lawngtlai khuapi chung motor lampi le National Highway 54 Lunglei le Lawngtlai ikar hi tha deuh le ṭhawng deuh in tuah ṭhat a si khawhnak lai YLA nih hma la seh. District Hospital Lawngtlai hi atu nakin thuamṭhat a si khawhnak lai YLA nih hma la seh ti le Zocachuah Border Trade Center hi Mizoram cozah nih Zorinpui tiah min an kan sakpiakmi hi kan ram chung le nawlngeihnak a si bantukin Lairam hauka, Lairam gateway tiah thlen dingin CYLA nih hma la seh ti te hna an i tel. Central Iang le Association hruaitu hna nih Mizoram Governor an hmuh tawn. February ni kul le ni sarih chun hnu ah khan Lawngtlai Circuit House Electric sang ah CYLA hruaitu hna nih naite i YLA Conference biaceih tlamtlin khawhnak lai Mizoram Governor Pu Vukom Purusothaman an ton i a duh an duh bia an ruah. Cu hna lakah cun Power and Electricity Department ah Executive Engineer Lawngtlai nih ngeih kan duh. Zalampi le District Hospital ṭha deuh le thuamrum deuh kan duh. Cun kan nawlngeihnak a si ko mi Zocachuah Border Trade Center min ah Zorinpui timi hi Lairam hauka ti kan duh ti te hna aa tel. Bia theih a sining ah Gov. Daw nih hin Mizoram Chief Minister ka rak chimh ka rak chimpi lai i a tlamtlin khawhnak lai fak piin ka rak ṭang lai tiah a leh hna ti a si. Lawngtlai District SSA Project Coordinator cu State Iowa in meeting a ṭhu ding in Delhi ah a kal. Pu C. Lawmsangzual Lawngtlai District Sharva Shiksha Abhiyan Project Coordinator cu Central SSA Appraisal meeting a ṭhu ding in Mizoram State Iowa in February ni kul le ni ruk ah khan Delhi fu in a liam ti kan theih. Ni zeimawzah meeting a ṭhut hnuah Pu Si Lawm Sang Zual hi March ni riat ah khin Delhi chuahtak in Lawngtlai hi a kan fuh ṭhan te lai ti kan theih chih. Pu Si Sang Tung Central Way le President a rak si cangmi nih a kan liamtak. Pu Si Sang Tung Pusi khuaikung le Pi Rul Tang karlak fa pariat lakin upat lei in panganak cu February ni kul in ni thum zanlei suimilam pathum ah khan Lairam Christian Medical Center Lawngtlai ah thisen sang zawtnak in a liam. Kum sawmnga pasarih Pusi Sangtlung hi Lawngtlai caan Mary sang in khuasami a si. A nupi Pi R. Lal Hngak Lian le a fapa Larry Lalram Ding That cu Pu Sang nih hin a kaltak hna. Amah hi kum thongkhat zakua sawmkua pali in thongkhat zakua sawmkua panga ah khan Central Iang Lai Association President a rak si cang i term khat chung CY le Vice President a si leiah advisor ah term hnih chung a rak um cang fawn. Khrihfabu leiah Baptist Church of Mizoram Chanmari Lawngtlai ah a law i a thih tiangah hin Baptist mipa pawl Chanmari Unit Sunday School Committee Chairman le Khrihfabu upa a si. Cun Mizoram cozah tangah forester riantlai liomi a si fawn. LMG nih bia kan theih ning ah mipi nih an ui tak, an ui tuk hringhran i a ruak humh zan zongah nungak tlangval le nu le pa an inn khat tein an ṭhu ti a si. A ruak hi February ni kul in ni, ni khat ni ah Chanmari thlanmual ah thlah liam a si. Lairam media group nih cun Pu Sang Tlung nih a kaltakmi a chungkhar le hi a tuarpi taktak i Pathian nih amah in a chuakmi hnangamnak pe ko hna seh ti kha a thlacampinak a si. LMG Lai Idol hngalhternak Ramchung, ramleng lei lai, ram media group lai idol kawlnak caah ṭuanvo ngeitu tam deuh relrem lonak phunphun ruangah organizing committee meeting ṭhut a si rih lo i Cucaah cun thil umtuning kan i sawhpiak kho rih lo. Hlasak zuamnak i tel a timmi hna a rak hna a rak dawn peng dingin hngalhter nan si. Hmalak duh bantukin a ran khawh lo ruangah mipi ngaihthiamnak LMG Lawngtlai min in kan in nawl hna. Lawngtlai khuapi chung zalampi tuah ṭhatnak caah tangka sing kul le sarih ruahkhar na si. All Vehicles Owners Association Lawngtlai nih zalampi tuahṭhat duh i March ni nga thawk in total band tuah an timh lio le Ianglai Association General Conference vaṭhuampi nih zalampi tuah kong ah cozah nawlngeitu hna hmuh tawn siseh an ti lio ah February ni kul le ni ruk ah khan Engineer Malsawm Dong Lian SE PWD nih cun Chonhu i amah zung ah National Highway nih A tanmi Lawngtlai khuapi chung sang kip i YLA le VC pawl le motor ngeitu bu hna cu meeting a ngeihpi hna i hika hin SE nih cun khuapi chung zalam rawkmi tuahṭhat rian cu ṭuan zokzok a si khawhnak lai hmalak kalpi a si bia le Central Way le Central Way le Hall thawkin Lunglei fuhnak lam cu contractor Bengal Prakalpa Private Limited contract Mi cu tuthla ni hleiriat lawngah khan felfai tein donghter a si caah department lei nih hmalaknak a kalpi lawk kho khawh fawn lo lioah zalampi ṭhatlonak, fah deuhnak tuah ṭhatnak ca tangka sing kul le sarih leng ruahkhan a si i hika lakah hin sing kul cu mawhfel a si cang hleiah rian zong ṭuan hram thawk colh a si lai tiah a chim. Aa pummi mipi nih cun a rawlak tete lawng tuah loin a pumpuluk i black top deuh siseh ti an duh bia an chim. Atu i zalampi rawhnak a ruang cem cu contractor nih rian a ṭuan khawh lo caah a si ti bia kha meeting ah hin a chimhlang a si. Thawngpang thar langhternak lai Thawngpang thar Tlangpi Mizoram Governor Pu Vakom Purusutham an Lawngtlai a lut. Yanglai Association General Conference voi kul i ruknak cu tluang tein ngeih khawh a si. Lawngtlai khuapi chung zalampi tuahṭhatnak caah tangka cing kul le sarih ruahkhar na si. Kha vial kha tu zarh chung thawngpang thar kan kan phuan khawhmi cu a si.